ase no. Nea enti a yɛn abrabɔ a yɛrebɔ ntumi nkɔ so bebree no nyinaa ne sɛ yɛtaa de yɛn akyiwadeɛ keka yɛn ho for lack of knowledge nti. Abusua biara wɔ n'akyiwadeɛ, ɛnna ɔkra biara nso wɔ n'akyiwadeɛ. Abusua biara wɔ n'akyiwadeɛ. ansa na wode abusua no to nkyɛn a, ɔkra biara nso fi abusua mu. Okay. So, enti ɔkra biara nso ofi abusua mu no individually no, mhm. ɔno nso ne kra no wɔ n'akyiwadeɛ. Wow. Enti aside the the family one na ɛdi abusua nyinaa so no, mhm. individual nso wo kra no wɔ n'akyiwadeɛ. Okay. Na ɛno ma menkyerɛ mu kakra. Okay. Yɛka sɛ obi kra wɔ akyiwadeɛ a, mhm. ɛho sɛ yɛwɔ kasa bi a yɛka sɛ me kra da. Okay. me kra da. Sɛ Kwasia da dwoa da. Mo, me kra Kwasi, me kra Kwabena, me kra Abena, me kra, saa akra din no a yɛwɔ no, anaa ada a yɛde woo yɛn no, ɛda biara wɔ n'akyiwadeɛ, ɛna ɛda biara wɔ n'akadeɛ. Nti anytime biara wobɛkasa afa akyiwadeɛ ho no, Ɛwɔ sɛ wosan nso kasa fa akadeɛ ho. Okay. Okay. Akyiwadeɛ no yɛ the opposite side. Okay. Ɛna akadeɛ no, sorry, akyiwadeɛ no yɛ the negative. Okay. Ɛna akadeɛ no yɛ the positive. Okay. Aha. Eti abusua wɔ n'akyiwadeɛ. Mm -hmm. The entire family okay. ɛwɔ n'akyiwadeɛ. Abusua bi wɔ hɔ a yɛndi ɛɛ eh, mmire. Okay. The moment a wobɛdi mmire no, wobɔ bra a ɛnyɛ yie bi. Wow. Abusua bi wɔ hɔ a yɛnni nwa. Wodi nwa a, wobɔ bra ɛnyɛ yie bio. Abusua bi wɔ hɔ a sɛ mekafra kyɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ menim abusua bi sɛminehwam. Okay. Normal sɛmina yɛde dwale yi. Te sɛ geisha soap ne. Aha sɛmina biara a ɛrehwam wo biara no. Okay. Saa abusuani no bi de sɛmina no bi dwale pɛ. Ɛno ara na ate ne kra so. Wow. Adeɛ bi a ɔreyɛ biara nkɔ so. Obi deɛ n'abusua mu ɛnni kwan sɛ ɔdi abɛ. Ɔno nso sɛ ɔbɛ ɔbɛɛ wiase yi, abɛ nkwa yɛ ne dɛ. Obi akyiwadeɛ ɛyɛ wuramunam. Obi akyiwadeɛ no, ɛnni kwan sɛ ɔwe aboa bi a ɛyɛ wuramunam te sɛ kusie, akranteɛ, oyuo, opuro, saa mmoa no, ɛnni kwan sɛ ɔwe. Aha, bɛ adeɛ baako a ɛma akyiwadeɛ yɛ sunsum adeɛ a ɛyɛ hu ne sɛ, most people, adeɛ no a wɔn kra mpɛ no, ɛno na wɔn kɔn dɔ. Okay. Papa, sɛ, sɛ yɛnnim. Ahaa. Sei nti na Bible no kaa sɛ, for lack of knowledge. My people perish. Ahaa. Adeɛ bi wɔ hɔ a, wotumi hu sɛ, onipa no nni ho idea biara. Okay. Enti ɔsɔre anɔpa a, Nea enni kwan sɛ nka ɔyɛ no, ɛno ara na ɔda so a ɔreyɛ kɔ. Enti just imagine sɛ mefi abusua mu na m'abusua no akyiwadeɛ, mennim, na meda so ara live saa kind of life no a ɛyɛ m'abusua akyiwadeɛ, na me ankasa me kra da mu nso mennim me kra akyiwadeɛ. Ɛnnɛ mekyerɛkyerɛ adeɛ bi wɔ asɔre, wei deɛ mede fam kakraa bi, mekaa sɛ, Ɛba awareɛ mpo a, awareɛ a yɛware yi, ɔkra da bi ne ɔkra da bi nni kwan sɛ wɔn ware. Wow. Ae. Why, adɛn ntira? Yes. Hwɛ, apart from sɛ obi ka sɛ meekɔ abisa akɔhwɛ sɛ ɛɛ osimasi a mahyia na mepɛ sɛ meware no yi, Okay. ebia me ne ne nsoroma ahyia, the compatibility of Okay. nnipa mmienu wɔn stars. Ɛno no, wode ɛno to nkyɛn a, yɛmfa no sɛ bi a ɛnnɛ yi a memete wo a me ne wo kasa yi, yɛwɔ memene da. Mepɛ sɛ meware a, ɔbaa a yɛwoo no Efiada, me, meware no a, mede, mede, mede musuo ato me kra so. Wow. Ae. Sɛ yɛwoo wo Memenda no, sɛ The fact sɛ ɔkɔware. yɛwoo Memenda nko a meyɛ bɛɛma Okay. na mekɔware ɔbaa a ɔyɛ Afie a, Okay. Mede mmusu ato me kra so. Papa, ɛno no, ɛyɛ wo nko anaasɛ barima biara ne ne Barima da bi? biara a yɛawo no ne me da. Saa ara nso na wo barima no, yɛwo wo Fiada, Okay. na wokɔware ɔbaa a ɔwɔ w'akyi, like o, ɔbaa a ne kra no di wo kra akyi. Mmaa yɛ nkurɔfoɔ bi a Nyame de wɔn baa yɛn abrabɔ mu sɛ wɔmmɛyɛ kanea mmɛhyerɛn mma yɛn abrabɔ. Okay. Bebree nnim sɛ Mintumi nware fa sɛ ebia yɛwo me me no yɛwo me efiada a Okay. mintumi nware ɔbaa a yɛwoo no Yawada. Okay. Na wo paa ehu amanfoɔ nfa wɔn ani nto fam dinn na wɔn nhwɛ nkorɔfoɔ awareɛ mu Okay. ɛna nkorɔfoɔ relationship mu. Wo bɛ hunu sɛ awareɛ a confusion, ohia, ahokyerɛ, nneɛma a ɛma awareɛ no ani anigyeɛ mma mu no dɔɔso wɔ mu pa ara no, wobɛkyɛke barima no kra da no na wobɛkyɛke ɔbaa no kra da no, na ɔbaa no kra da firi hɔ pɛ na woba barima no so. Okay, next to the other one. Ɛyɛ akyiwadeɛ kɛseɛ. Wow. Nti wohwɛ me saa berɛ no a, wotie me saa berɛ yi no, Wokohyia wo nkankyewa bi na w'ani gye ne ho na bɛsɛ ɔware no na wobisa no sɛ, Maame yɛfrɛ wo sɛn? Na ɔse, O me din de eh, yɛfrɛ no sɛ Maggie a, ka kyerɛ no sɛ, Maggie deɛ nyɛ din. Wo din ankasa de sɛn? Asɛm a meka yi saa san twe m'adwene asi asɛm bi so sɛ, yɛwɔ ɔkra da biara ne ɔkra mu nipa a wobɛtumi ayɛ no adɔeɛ. Wow! Ɛno nso akyiwadeɛ wɔ hɔ. Ahintasɛm. Aane, akyiwadeɛ wɔ hɔ. Sɛ fa no sɛ bi a, Yɛwoo me Memeneda. Me too meyɛ Kwame. Yɛwɔ ɔkra da bi wɔ hɔ a ɛnni kwan sɛ meyɛ no adɔeɛ. The moment a mɛyɛ saa ɔkra no adɔeɛ no, mede musuo aka me kra. Whatever I was doing a ɛmaa menya saa sika a mede kɔyɛ saa adɔeɛ no, ɛbɛfiri me nsa. Nti mpaninfoɔ ka asɛm bi sɛ, ɔpanin hyia wo na ɔbisa wo sɛ, Wo din de sɛn? Na wobɔ wo borɔfo din a, wɔse borɔfo din nyɛ din. Adɛn nti na wɔpɛ wo kra din atie? Ɛfiri sɛ ɛkra din mu ɛne yɛhwɛ de yɛ nyaatwom. Ɛkra din mu na determine Osimasi wei, sɛ meyɛ wei ma no anaa menye no tu saa anammɔn yi a, ɛbɛfa. Even in business mpo, woahyia me. wopɛ sɛ wode me yɛ business I don't have to jump because you are giving me uh, an opportunity a ɛɛdɛ kɛkɛ oh papa mpɛ sɛ me ne woyɛ business bi o ɛwɔ sɛ mekɔ abisa kɔbisa sɛ ɔsi mɛsi wei a ɔpɛ sɛ ɔne me me ne ne yɛ business no ayɛ bi a me kra ne ne kra no yɛka bɔ mu a yɛbɛtumi atu anaa okay yɛwɔ obi wɔ hɔ a wode wo kra bata ne kra ho pɛ na abrɛ wase mm. normal adamfoyɛ

Wose sɛ yɛwo obi fiada a na sɛ ɔware the next day Saturday a ɛne ne kra no ɛmfa. What of sɛ yɛawo me fiada, me mete a yɛwo me fiada na sɛ manware Saturday na mekɔware next Sunday so ɛ? Oh, nea mekaeɛ ne sɛ woyɛ barima a, barima biara a wotie me saa bere yi, ɛda a yɛde woo woɔ no, Sɛ woware ɔbaa a yɛwoo no wo kra da anim. Okay, anaa akyire. Anim. Okay. Memeneda anim yɛ Kwasiada. Okay. Adwoada. Okay. Ɛbenada. Okay. Ukuada. Okay. Yawoada. Efiada yɛ Memeneda akyi. Okay. Enti mepɛ sɛ meware a, I can go ahead and get married to. a Sunday born, Tuesday born, Monday born, whatever but ɛnni kwan sɛ meware ɔbaa a yɛwoo no Fiada because me meyɛ me mene no. Okay, nti papa deɛ mpɛ sɛ mehu ne sɛ yɛawo barima bi Fiada, ɔware ɔbaa a yɛawo no Kwasiada a, ɛyɛ? Ɛyɛ paa, Okay. because Kwasiada no wɔ Fiada anim. Okay. Yɛwoo Fiada no, wontumi nkɔware ɔbaa a yɛwoo no Yawada because Okay. Yawada no ba ansa na Fiada no. Property Radio. Ɔdɔfoɔ. Prɔfɛt Emmanuel ɔdi asɛmpa na yɛgu so a yɛrehwɛ no sɛ ɔrekyerɛkyerɛ akyiwadeɛ mu no. Nsɛm a papa reka no ara me koraa me ho adwiri me, mate shock. Ɔdɔfoɔ wei kyerɛ sɛ ɛyɛ ahintasɛm ampa. Papa nkaa sɛ wo a woyɛ barima a yɛawo wo fiada kɔwa kɔgyae wo yere a ɔyɛ Saturday born anaasɛ Memenda o, daabi. Ɛyɛ ahintasɛm na ɔrekyerɛ yɛn. Ɔrekyerɛ ma yɛn a yɛba a yɛnnya nwareeɛ a afei na yɛte asi kwan no so no. Dɔfoɔ, kɔ so ara na hwɛ. Numbers no regu screen no anim, na ɛberɛ so a, bɛbue phone lines no atom, na wo nso woafrɛ na woaba dwumadie no so bi. Nsɛm a papa reka no ha deɛ, me koraa deɛ mete ha, me ho adwiri me. Mete air condition mu nso, awese agu ara na ɛregu me. Papa, yɛntoa yɛn nkɔmmɔtwetweɛ no so. Akyiwadeɛ nsɛm yi ara na ɛgu so. Ɛbɛyɛ dɛn na wobɛtumi ahu Property Radio. Ɛbɛyɛ dɛn na obi ahu n'akyiwadeɛ? Ok, wonim, ɛnnɛ wiase yi a yɛwɔ mu yi, ɛbɛyɛ den ama Okristoni anaa onipa biara kɛkɛ sɛ ɔbɛtumi ahu no sɛ wei yɛ m'akyiwadeɛ, unless sɛ bi a obi aka akyerɛ no. Enti sɛ wohwɛ adeɛ bi a, Nkramofoɔ, Kramoni nya wode bɛto hɔ ara pɛ. Ɔtumi de ne ba no kɔ abisa. Ɔde ne ba no kɔ abisa kɔbisa sɛ, Me ba a mawo noɔ yi, ne hyɛberɛ mu te sɛn? Property Radio. Ɛdeɛ bɛn adeɛ na ɛtwa sɛ me ba yi a mawo no yi, mede ka no? Ɛdeɛn na ɛnni kwan sɛ mede ka no? Na ne hyɛberɛ mu mpo no, adwuma bɛn na ɔde ba asase wei so? Ɔwoo akwadaa no foforɔ anaa? Yes, of course. Wow. Enti na bɛhu sɛ Kramoɔni bi wɔ hɔ. osii so no, yɛamma no ankɔ sukuu. Ɛnyɛ sɛ ebia n'agya ne na nni sika, mhm. but yɛhwɛɛ ne hyɛbere mu no, yɛhuu sɛ ɛyɛ hausa koko na ɛwɔ sɛ ɔtɔn. Ɛwɔ sɛ ɔtɔn waakye. Mhm. Maame wei atɔn koko no from ne mmɔfra berem, mhm. anyi abɔ aberewa, ɛma ne mma nyinaa yɛ yie, still ɔtɔn saa adeɛ no. How many Christians ɛna ɛte abisa ase. Okay. Because ɛba Christianity a, yɛde abisasɛm ayɛ te sɛ nea ɛyɛ abosomsɛm. Okay. But the truth of the matter ne sɛ, ewiase a yɛte yi, there are mysteries in this world. Wow. Ahintasɛm wɔ hɔ. Papaapa. Wow. Ahintasɛm wɔ ewiase a yɛte mu yi mu. Ampa. Sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ ahintasɛm nni wiase a, ɔredaadaa wo, ɔpɛ wakum. So, Na ɛda yi no na me kɛn akristofoɔ, yɛ yɛ akristofoɔ yi ti no, yɛde yɛn biribiara no asɛnta ne Property Radio. Kristo Yesu so. Okay. Yesu. Biribiara Yesu. Enti sɛ ɔsɔfoɔ ka kyerɛ wo sɛ, Mɛtumi ahwehwɛ wo hyɛbere ma ma wo a, akristofoɔ hunu no sɛ ɛyɛ akɔmfoɔ, Anaa ɛyɛ abosomsɛm. abosomfoɔ Mm. ɛna ɛhwehwɛ hyɛbere. Nso nka ɛyɛ. Na mmom no, adeɛ a yɛnnim ne sɛ, hyɛbere mu hwehwɛ ne saa nneɛma nneɛma no. ɛyɛ heavenly practice wow ae ɛyɛ ɔsoro practice okay ɛyɛ abɔfoɔ ɛna ɛpractice saa nneɛma no wɔ soro okay ada a mɛsɛ anya kwan biom ɛwɔ saa dwumadie yi so no mm-hmm. mɛkyerɛ nea nti a yɛnyaa saa siw sɛyi nom ne saa nneɛma nneɛma no okay ae ɛfiri sɛ sɛ wobɔ mpaeɛ wɔ ha mm-hmm. wohyɛ wo dɛm na wobɔ mpaeɛ no mpaeɛ na wobɔɔyɛ no Wo mpae no fo koduru hɔ koraa mpo a, ɛnkɔ Nyame anim. Afei ansa na wo mpaebɔ no rekɔduru abɔfoɔ anim, ei, abɔfoɔ a wɔn na wɔyɛ saa adeɛ no, na yɛ, Property Radio. yɛafrɛ ama yɛahunu sɛ, ok, mpaebɔ no a ɔrebɔ no, mmerɛ, ne hyɛberɛ mu no, kaa no a ɔrebisa no, ɛwɔ ne hyɛberɛ mu anaa? Wow. Awadeɛ no a ɔrepɛ no, adwuma no a ɔrepɛ, akwantuo no a ɔrepɛ akɔ no, ɛwɔ ne hyɛberɛ mu anaa? Ɛsɛ ɛne wo hyɛberɛ mu a, yɛmfa mma wo. Yɛmfa mma wo. Ei! Ɛno na. The lay man a ɔyɛ ɔsɔfo a ɔnim sunsum adeɛ will tell you sɛ when you pray the the the, the response will be wait hold on ɛɛ omere nson yɛ you know those kind things Okay. ɔbɛka ne tra saa akyerɛ wo but ɔntumi nkyerɛ wo the reason why Property ɛyɛ adeɛ Radio. Hey. because ansa na wo wo mpaebɔ ano mmuaeɛ mmra no na abɔfoɔ a wɔyɛ in charge of saa adeɛ no wɔasɔne wo mpaebɔ no so ato so tonto ama yɛahunu sɛ adeɛ no a ɔrebisa no, ampa sɛ wɔ ne hyɛberem. Papa, na mpaeɛ a yɛbɔ no, yɛbɛyɛ dɛn na yɛahu sɛ adeɛ a yɛrebisa Awurade, ɛwɔ yɛn hyɛberem? Because yɛde yɛn kɔɔ na yɛtɛɛ, ɛno ara ne sɛ yɛbɔ mpaeɛ saa. And that is, that is one mistake a agyidifoɔ, ɛno nti na ɛma no yɛ awerɛhoɔ sɛ wiase a yɛte yi, Akristofoɔ yɛ ahiafoɔ. Ah. Ba wonim, sɛ nka wopɛ wɔn a ɛwɔ sɛ nka wɔtumi di yie pa ara wɔ abrabɔ mu a, nka yɛ Akristofoɔ. Wow. Because hwɛ yɛn bible no yɛkuta yɛn a yɛ preachi yɛ preachi yɛ preachi fi Adam abere so besi saa abere yi. Sɛ wopɛ baabi a tumi wɔ paa a ɛwɔ bible mu. But the man of God will tell you sɛ old testament hɔ no deɛ atwam. But obi a ɔno yɛ maalam no wokɔ n'asoɛeɛ so a Bi- bible da hɔ ɔde yɛ dɛn? Ɔkenkan Exodus, ɔkenkan Deuteronomy, Wow. ɔkenkan Leviticus, Property Radio. ɔkenkan Numbers. na wɔayiyi atomuadeɛ nneɛma no a ɛwɔ hɔ no, nneɛma no a ɛwɔ sɛ nka Kristofoɔ yɛyɛ fa de ɛde bɔ yɛn ho bra no, yɛyɛ se atwam. Everything is now centered on Jesus. Wote aseɛ? Enti ɛnɛ me ne wo kasa yi, obi nnim sɛ ne kra da mpo, ɛwɔ sɛ ɔde akadeɛ ka ne kra ma ne kra nya ahoɔden. Akadeɛ a meka ho asɛm yi, akadeɛ nni hɔ a akyiwadeɛ nni hɔ. Akadeɛ nni hɔ a. Ɛyɛ akyiwadeɛ nti na yɛwɔ akadeɛ. Ok. Papa, akadeɛ no, ebi ne deɛn? Aha. Akadeɛ ne sɛ, mɛhunu sɛ m'akyiwadeɛ nie. Ok. Wote aseɛ? Ok. Anaa ɛɛ, yɛmfa no sɛ sunsum awareɛ. Sunsum bi ne obi anya apam wɔ awareɛ mu. Ok. Na adeɛ yi reha nipa ko no, ɔda anaa ɔnye no abɛda? Spiritual marriage. Ɔba, ɔne no abɛda. Akɔ so akɔ so. Wabɔ mpaeɛ abɔ deliverance ahodoɔ ɛntumi nkɔ. Okay. Property radio. Saa adeɛ no a ɛyɛ no a wobɔ mpaeɛ a ɛntumi nkɔ no, aha yi na mebɛkyerɛ asɛm no mu o. Okay. If you want to know sɛ what is happening to me no ɛyɛ akyiwadeɛ bi nti na ama no aba saa a, Okay. ɛkwan a wobɛtumi afa so ahu no sɛ adekode no adane chronic. Okay. Whenever you see something ayɛ chronic in your life, Etumi sɛ akyiwadeɛ bi aka wo. Ɛkyerɛ sɛ if you see a particular thing repeating itself in your life na wo bɔ mpaeɛ bɔ mpaeɛ bɔ mpaeɛ na ɛnkɔ a, ɛkyerɛ sɛ adekodeɛ a aka woɔ no prayer can not solve it. Nea ɛbɛtumi a solve ne sɛ wobɛnya adekodeɛ no ho akadeɛ na wode akɔka no. Nti ɛfa no sɛ sunsum a wɔyɛ sei. Pa dɔm bebree. Ɛyɛ adeɛ bi a ɔmbu panin, ɔmmu abɔfra, ɔmbu sɔfo, ɔmbu president, ɔmmu obiara. Sɛ ɔka sɛ wakye wo a, na wakye wo. Nso ma awareɛ. Ɛbɛtumi adokoro w'abrabɔ ma disappointment ne ahokyerɛ, biribi a ɛfa ho biara bɛgye agu. Ɛkye asɔfoɔ nyinaa. Ah, masa. Ei! Na me kyerɛkyerɛ wɔ me me kyerɛkyerɛ wɔ Agbo TV. Wow! Me kyerɛkyerɛ yɛ aa ɔsɔfo pɔn paa presby sɔfoɔ mua fɛ me TV so. Property Radio. Nsɛm a waka no I want to come and see you Babeɛ sɔfoɔ ti me me mɛtumi bɛgyina w'asɔredɛm mu wɔ nipam na da ɔbɛgyinaa m'anim Ɔne ne yere ba wohu ne yere ho fɛ paa. Ao ogyina so. Awurade Yesu. Ah. Ɔsɛ papa me haw nyinaa ne sɛ hwɛ me yere sɛnea ɔte yi me yere ho nyɛ makɔnɔ as a man of God as I am ɛka me a na makɔ hyɛ adwaleɛ ah. mafa sɛmina ma ma masturbate saa ɔsɛ me yere ate ho severally. Kɛ nam so bɛde awaregyae mpo ba ɔsɔfopɔn mu a o. Masa a na president koraa onya na ɔbɛkye no ne sum aware. Kyerɛ sɛ spiritual marriage kye wo a ɛnyɛ mpaebɔ sɛm o. Masa forget ɔsɔfo bi ka kyerɛ wo sɛ mebɔ mpae a masusu sum aware afi wo so ɔboa? Ei. Ada a mesi menya kwan asan aba bio mu no yɛnkasa mfa saa adeɛ no pɛ ho. Okay. Na wobɛte aseɛ sɛ sunsum awareɛ de types no. Hu. Baako bi pɛ na ɛwɔ mu a mpaebɔ tumi sa. Ɛsa wɔ ne type mpo. Ae, baako pɛ na mpaeɛ tumi sa. Wow. Ɛno ne nea mmaa no a wɔsɔre a na wɔaworɔworɔ wɔn ho, Okay. ne nufu ho gu hɔ, na pa, ne, ne pɛn akyi gu hɔ, Okay. na yaase gu hɔ, Yaanom fuo. anaa odwale abɔnten anadwo, na ahonhom no retwam na wohu no a, na ne ho yɛ no akokɔ na ɔne no abɛda. Ɛno- Ɛno ne deɛ, Mpaebɔ. ɛno ne deɛ evangelist koraa tene ne nsa. Property Radio. Mpaebɔ, okay. Bɛ wonim ɔkɔ a ɔbɛsan aba because saa baako no ɔnsakrae ɔbɛsa kɔrɔɔ no ho the same thing bio but sunsum awareɛ ankasa no wopɛ sɛ wo dealing with it a you have to go to the root te bible sɛ naano ɛwɔ Jericho aberɛ a Elisha kɔgyee tumi fi Elijah nkyɛn a ɔreba no Jericho mma no ka kyerɛ ne sɛ hwɛ yɛn kuro yi dabea no ɛfɛ nanso nsuo no ɛwɔ mu no ma ɔpɔn So yɛahu? Bible sɛ, Ɔkaa sɛ, Mommrɛ me ayowa ne nkyene. Wanka ankyerɛ wɔn sɛ, Come, kneel down and let me pray for you. Okay. Because onim sɛ, this particular thing deɛ, prayer cannot solve. Mm, ahintasɛm. Na Yesu kaa asɛm bi. Mhm. Abere a yɛde abɔfra no a otwa. otwa. Ɛberɛ a Yesu asuafoɔ no wɔbɔɔ mpaeɛ firi anɔpa kɔpem anadwo, yareɛ no antumi antu. Yesu duruu hɔ ara pɛ, ɔsee, Owura, mede me ba yi aba fiti anɔpa, ɔma yɛɛ a anyɛ yie. Yesu hwɛɛ abɔnɔ sɛ, Fi ne mu kɔ. Ɛhɔ ara na ɛfiri ne so kɔe. Ɛnna asuafoɔ no bisaa no sɛ, Owura, ɛbaa ne sɛn na woatumi aka sɛ, 'Fi ne so kɔ kɛkɛ'? Adeɛ yi akɔ na yɛabɔ mpaeɛ fiti anɔpa. Adeɛ antumi ankɔ. Yesu kaa asɛm bi, na Kristofo, yɛn ani nna hɔ. Yesu sɛ, Saa adeɛ wei adeban no, ɛhia ma akwankyerɛ ne mpaebɔ. Tie word no yie o, saa adeɛ wei adeban. It means sɛ, yɛwɔ adeban bi nso wɔ hɔ a, yɛhia mpaebɔ. Stop wasting your energy in prayer knowing fully sɛ adeɛ wei a ɛhaw wei no prayer can not solve it. Sɛ adeɛ wei ade bɛn hia akɔmkyerɛ ne mpaebɔ a. Na masa yɛrekasa yi me meyɛ wo papa meretu kwan akɔ aburokyire ɛna maka akyerɛ wo sɛ. Medi m'akyi agya wo wɔ fa. Wohia sika, wohia aduane, wohia biribiara busa no. Okay. Mekɔ. Afei bɛteɛ sɛ me fon ɛrenge. Mɛfa a ɛyɛ woa. Dada ɛkɔm de me. Ah, ɛkɔm de wo sɛn? I told you sɛ when you need something a, ask your uncle. Why are you calling me? It means sɛ woamfa Ɛne deɛ ama wo ɔfa no ankɔbisa no. Saa na ɛteɛ, Akristofoɔ ahu. Yɛ haw kɛseɛ pa ara ne sɛ, nneɛma a Onyankopɔn ankasa abɔ ama yɛn, things that God created, nyansafoɔ ampɛ da, wɔammɔ nneɛma kwa. Whatever God created. Ɔbɔ de purposely for yɛyɛ nti. Wow. So ahu? Na wo ti yɛ wo ya a, wo ti yɛ wo ya a, wo se me ti yɛ me ya, Awurade sa me ti yadeɛ. Mm. Me yafunu yɛ me ya, Awurade sa me yafunu yadeɛ. W'abrɛ a Awurade Nyankopɔn so ameki provision mm-hmm. for ti payɛ, ɛho nduro, ɛho haban, ɛho no saa nneɛma nneɛma no. So what I'm saying ni sɛ, adeɛ a Ɛwɔ sɛ wode n'akyi, wode, wode n'akadeɛ ka. Woamfa n'akadeɛ anka na wode mpaebɔ na ɛsa a, ɛnsa. Enti mpanimfoɔ kaa asɛm bi sɛ, yɛmfa hwenepɔn aduro nsa kɔmpɔ yadeɛ. Wow. Yɛmfa hwenepɔn aduro nsa kɔmpɔ yadeɛ. Baabi a ɛwɔ sɛ wode toɔ no, woamfa anto hɔ a ebefi atɔ. Enti akyiwadeɛ yɛ adeɛ bi a ɛdi nnipa nya bebree wɔ abrabɔ mu. Ɛmma nnipa nkɔso. Masa, sɛ wode wo kra akyiwadeɛ aka no a, eh, wode wo kra akyiwadeɛ aka no koraa a, abrɛ wo kra no ase. Adeɛ bi a woyɛ biara nni hɔ a ɛbɛyɛ yie. Nea mmom, nea abɛhunu sɛ. Asɛ nea merefam yi, ebia mede me kra akyiwadeɛ aka no. Ɛno ne sɛ wobɛhunu sɛ you are facing a chronic situation in your life. Wotie me? Sɛ wonya hyɛ adeɛ bi nso sɛ ɛreyɛ ayɛ chronic w'abrabɔ mu a, akyiwadeɛ bi aka wo ntia. Yadeɛ bi, ɛba na ɛkɔ, ɛba na ɛkɔ, ɛba na ɛkɔ. Wokɔ pɛ adwuma, yɛnya ka sɛ yɛfa wo nnɛ, ɔkyena yɛyi wo adi, kɔ bra, yɛyi wo adi, na ɛ continue saa pɛ, akyiwadeɛ biara ka ho ntia. Okay wow dɔ aah prophet sɔ wobɔdua mu kakra ma yɛn ɔdɔfoɔ Nyame nipa a yɛhwɛ ni yɛ the Rev Doctor Emmanuel Odi Asɛmpa ɔno ɛna ɔda Get up ministry ano. Ɔdɔfoɔ, nsɛm a papa reka no ha no, me ho adwiri me. Kyerɛ sɛ, papa deɛ adɔ asukɔ. Asɛ, ahintasɛm no deɛ ɛyɛ amene me mpo. Ɔdɔfoɔ, mebue phone lines no de atom. Na wo a wote fie a wohwɛ me no, wo nso woanya akwanya na woabɔ awuram. Na asɛm biara a wopɛ sɛ wobisa papa no, akwanya da hɔ. Bisa papa. na deɛ ɔno nso wɔ no, ɔmfa mma wo. Ɛsiane sɛ menim sɛ wote fie no, papa abere wo kuro. Wabɔ w'asɛm so, wo a wote fie a wohwɛ me no ara. Enti merema wo akwannya na wo nso woabɔ awura mu bi, na asɛm biara a wowɔ no, woatumi abisa papa berɛ a ɔte ha yi ara. Ɛsiane sɛ me nko ara, nsɛm a papa reka ne ha yi deɛ, mesuam a ɛnyɛ yie, na me ho mpo adwiri me. Enti numbers no a na ɛgu screen no ani no, ɔdɔfoɔ, fa number no sisi ara na frɛ, na nkyerɛmu bi a wohia no, papa ntumi mfa mma wo. Ɛyɛ zero two zero three. Five four eight nine eight nine ɛno ara na ɛgu screen no ani no, fa number no na frɛ sisi ara na nkyerɛmu a papa bi wɔ no watumi de ama wo. Papa, yɛntoa yɛn nkɔmmɔ twetweɛ no so. Sɛ obi, biribi ba obi so na sɛ ɔko ara na ɛnkɔ. Yɛmfa no sɛ yareɛ, ɛtenaa ne so, ɔkɔ hospital, yɛsa na ɛkɔ, ɛwɔ mu a na asan aba. Kyerɛ sɛ adeɛ bi a ɛkyekyere nipa biara a ɛkɔ a na asan aba, na ayɛ sɛ akyiwadeɛ bi aka no. Na ɛnnɛ woabɔ so ama obi a ɔte fie ate sɛ ne yareɛ a ɔnam mu, ne haw a ɔnam mu no a ɛkɔ a na asan aba no akyiwadeɛ bi na aka no. Saa nipa no ɔnyɛ dɛn na wasan anya ne fawodeɛ? Saa nipa no Ɔmpɛ sunsum akwan akyiri akwan. Okay. You see? Te sɛ get up. Ɔnhwehwɛ oh. ɔnhwehwɛ mo akyiri akwan. Pɛ bɛkyiri akwan. Wode okay. brɛ. Anaaso sɛ pɛ obi a ɔte sunsum mu nneɛma ase. Okay. Akyiri akwan. Okay. You see? Mese baabi a sɛ wode to no, mm -hmm. woamfa nto hɔ a ɛbɛfi atɔ. It's as simple as that. Mm -hmm. Sometimes ɛho, eh, adeɛ no a ɛkɔ so no, mm -hmm.

Aah me din de Obiri Aboah na mpakyɛw a me kasa fi Dansoma. Okay Dansoma Obiri Aboah yɛ tie o. Aah mpakyɛw o na eh. Property Radio. Ketewa eh eh boss na ɔwɔ egya mu na ɔka asɛm bi afa akyiwade na adeɛ ho. Okay. Na nea mepɛ sɛ mibisa ne sɛ, woahu, sɛ mefa no sɛ abusua bi wɔn akyiwade ne sɛ abusua no mefa no sɛ wɔkɔgyee bosom bi baa hɔ. Bosom no a wɔkɔgyee baa abusua no mu no. Oh, oh, oh, Obriaboa antumi angyina so. Obriaboa, kɔ na san bra biom. Papa, na Obriaboa atrae sɛ ɔbɛka asɛm bi afa akyiwadeɛ no ho. but aten sɛ wantumi an complete yeah. ahaa nti obi yɛ boa bɔ mmɔden na san ɛbra biam numbers na na egu screen no no woso wobɛtumi afa na wafrɛ na waba dwumadeɛ no so bi papa na yɛntoa so na woka asɛm bi yeah you see spiritual things are meant for spiritual people okay sunsum mu nneɛma no